Эфирда атна яңгылары студияда Әлфинә Хуҗина исәнмесез. Нәтиҗәләр билгеле, Алабугалылар дәүләт советына үтте. Мәктәп төзелә, яңа мәктәп нинди булачак? Олы Качка авылына трассадан керү өчен юл төзелә. Ә хәзер яңалыклар турында тулырак. Сайлаулар узды, Татарстан Дәүләт Советына депутатлар сайлау нәтиҗәләре билгеле. Узган якшәмбедә алабугалылар ике бюллетен, бер мандат-лы округ һәм партия исемлеге буенча сайладылар. Алабугада Татарстан Дәүләт Советына кандидатлар җиде кеше иде. Алар арасында иң күп тавышны Геннадий Емельянов җыйды. Республика Үзәк сайлау комитеты мәгълүматлары буенча, аның өчен 21 мең 494 кеше тавыш биргән. Икенче урында Илшат Шәйморатов, аның өчен 5 мең 600 тавыш, Өчлекне Михаил Ляпунов йомгаклый, аның өчен 1518 тавыш бирелгән. Сәяси партияләр арасында Бердәм Россия беренчелектә, аның өчен сайлаучыларның 62 проценты тавыш биргән. Районда бу күрсәткеч югары, 78 процент. Шулай итеп, Татарстан Дәүләт Советында Алабугадан өч кеше булачак. Бу Геннадий Емельянов, ул бер мандатлы округ буенча узды, партия исемлекләре буенча Бердәм Россиядән Людмила Рыбакова,

Әлфинә Хуҗина, Михаил Филатов, Ренат Гиниятов, Атна яңалыклары. Ә менә Тәскирә Закирова сигезенче сентябрь, сайлаулар көнендә үзенең 90 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Минем өчен бу икеләтә бәйрәм көне, ди ул. Котлаулар һәм бүләкләрне бу көнне Тәскирә апа бик күп алды. Юбилярны район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Людмила Рыбакова да котлады. Ул Рәсәй президенты Владимир Путиннан һәм район башлыгы Геннадий Емельяновтан котлау открыткалары һәм бүләкләр тапшырды. Тәзкирә апа чыгышы белән Минзәлә районы Толыбай авылыннан. Урта белем ала, сугыш вакытында колхозда эшли. Сугыштан соң Пермь өлкәсенә күчеп китә, биредә ул җиде ел шахтада эшли. 1953 елда кияүгә чыга, ике бала тәрбияли. 1961 елда Тәзкирә апа гаиләсе белән Алабугага кайта. Пенсиягә кадәр арматура заводында эшли, бүгенге көндә бәхетле картлык кичерә. Аллага шөкер, балаларым бик нык карыйлар, бик тәрбиялиләр. Әйе, сайлауга бардыгызмы, апа? Сайлауга бара алмадым инде бүген. Әйе. Так-то барам сайлауларга, үз аягым белән әле йөрибез әкрен, Аллага шөкер. Ну, довольная. Тормышлар әйбәт?
Тормышлар әйбәт. Газлар җанып тора. Монда торасызмы, апа?
Шушында торам.
Әй, үзегезме?
Үзебез менә малаем бар. Менә бысак кызым. Гелле постоянный килеп тора, хәлемне белеп тора. Ярар. Кайда эшләдегез, апа, сез? Мин эшләдем үзем Арматурный заводта. Авыр җирдә эшләгән. Авыр җирдә эшләдем. Алай эшемнән зарланып эшләмәдем. Һәр вакытта да бүләкләр шулай итеп китеп тордылар инде. Төзелешнең беренче этабы иң төп этабы ахырына якынлаша. Сүз яңа мәктәп турында бара. Бүген төзүчеләр нигез өчен субайларны кагу эшен төгәлләде. Аннан соң төзүчеләр бинанын диварын төзүгә керешәчәкләр. Исегезгә төшерәбез, бу мәктәп дүртенче мәхәлләдә Киләчәк исемле балалар бакчасы янәшәсендә төзелә. Мәктәп беренче укучыларын нәкъ бер елдан соң кабул итәчәк, дип белдерә төзүчеләр. Бу өч катлы заманча ике бассейнлы мәктәп булачак. Урта мәктәпнең уку корпусы Бакый Урманче урамы буенча төзелә. Мәктәп 1224 укучыга исәпләнгән. Төзүчеләр бүген
свайное поле как бы сугалар и фундаментларны заливать итәләр. Материаллар җитә, бөтен әйбер дә бар. Кешене, кеше санын увеличиваем с каждым днем. Проект буенча бина зур, уңайлы һәм якты. Биредә 50 сыйныф, предмет кабинетлары, ике бассейн, актлар залы, китапханә һәм ашханә булачак. Төзүчеләр бүген субайларны сугу эшен төгәлләде. Икенче этап, нигез салу. Объект республика казнасыннан финанслана. Гомум суммасы, бер миллиард сумнан артып китә. Мәктәп безнең дүрт блокка бүленә, как бы монда инде актовый зал бар, столовый, спортзал и иң мөхиме бассейн булачак инде. Икәү диләр, дөресме? Ике бассейн, берсе кечкенә и берсе, ну берсе как бы кечкенә балалар өчен, берсе уже старший классик. Билгеләп үтик, бу мәктәп Алабуга полилингваль мәгариф комплексының өченче дәрәҗәсе булып тора. Мәгариф идарәсендә хәбәр итүләренчә, полилингваль мәктәп укучыларны бишенче сыйныфка кабул итә. Укучыларны Бөтенрәсәй тикшерү эшләре һәм мәктәпнең эчке диагностикасы буенча алачаклар. Бу мәгариф комплексы тулы көн мәктәбе принцибы буенча эшләячәк. Яшьтән хөнәргә өйрәтү максатларыннан укучылар көннең икенче яртысында химик лабораторияләрдә һәм техника өстаханәләрендә белем алырга тиеш була. Алабуга полилингваль Мәгариф комплексы инглиз теле һәм техник иҗатка өйрәтүче өч балалар бакчасын, дүртенче мәхәлләдәге башлангыч мәктәпне һәм яңа полилингваль мәктәпне үз эченә берләштерәчәк. Әлфинә Хуҗина, Ринат Гиниятов, Атна яңалыклары. М-7 трассасының Алабуга участогында ике транспорт чишелеше төзелеше башланды. Бу Олы Качка һәм Олы Тарловка авылы халкының юл проблемаларын хәл итәчәк. Мисалга, әгәр элек, Олы Качканың машина йөртүчеләренә юлдан борылыр өчен ун чакрым үтәргә туры килә иде. Хәзер әлеге юл төзелеше тәмамланганнан соң бу ара күпкә кимиячәк. Юлчылар трассаның өч чакрым, 675 метр арасын яңадан төзиләр. Юлның сул полосасы ныгытыла, уң якта ике әйләнгеч боҗрасы булачак. Проект буенча дүрт автобус тукталышы каралган. Автобус тукталышларыннан торак пунктлар аермасына кадәр тротуарлар төзеләчәк. Шулай ук җәяүлеләр чыга торган урыннарны өстәмә яктырту да каралган. Хәзерге вакытта эшләр тәүлек буенча бара. Беренче смена, икенче смена. Кешеләр җитәрлек, техника, машиналар җитәрлек. График буенча барабыз. Төзелешнең гомум бәясе 690 миллион сум. Быел эшләрнең 100 миллион сумга башкаруы планлаштырылган. Калган суммага эшләрне киләсе елга тәмамлау көтелә. Эшләрне 2020 нче елның ноябрь аенда тәмамларга уйлыйлар. Бүген биредә 27 юл техникасы җәлеп ителгән, 50 кеше эшли. Юлның ремонтлау участогы 3675 метр. Хәзерге вакытта җир эшләре алып барына и материаллар әзерлибез.
Хәзерге вакытта участокта сул як полоса ябык, транспортлар уң яктан йөри. Әлфинә Хуҗина, Ринат Гиниятов, Атна яңалыклары. Алабугада Анастасия Ивановна Цветаевага мемориаль такта ачу тантанасы булды. Тантана язучы, тәрҗемәче һәм рәссам Анастасия Цветаевның тууына 125 ел тулуга багышланган иде. Ул, дөньякүләм танылган шагыйрь Марина Цветаеваның сеңлесе. Анастасия Ивановнаны Алабуга белән нәрсә бәйли, бу турыда Гөлназ Гайни материалында карап белерсез. Алабуга тарихында тагын бер исем мәңгеләштерелде, Анастасия Ивановна Цветаева истәлегенә мемориаль такта ачу тантанасы булды. Шагыйрь Марина Цветаеваның бер туган сеңлесе нәкъ менә бу ике катлы бинада туктала. Бүген бу бинада Пенсия фонды идарәсе урнашкан. Әйтергә кирәк, бу кунакханә революциягә кадәр татар сәүдәгәре Әхмәт Гайсинга караган. Человек который прошла столько тюрем лагерей. Анастасия Ивановна төрмәләр, лагерьлар күргән кеше, шуңа күрә ул тормышның һәр мизгелен кадерләп яшәгән. Аллаһы Тәгалә аңа озын гомер биргән, ул барлыгы 98 ел яшәгән, бер туган апасы өчен дә яшәгәндер мөгаен. Гомеренең соңгы көненә кадәр Марина Цветаева иҗаты эзсез югалмас дип өметләнгән. Район башлыгы исеменнән мин музей җитәкчелегенә зур рәхмәтемне җиткерәм. Язучы-тәрҗемәче, рәссам Анастасия Цветаева тууына 125 ел тулу уңаеннан Алабугага аның оныгы Ольга Трухачева да килде. Ул барлык туганнары исеменнән алабугалыларга аның гаиләсенә карата шундый аерым мөнәсәбәт өчен зур рәхмәтен белдерде. Шагыйрә Марина Цветаеваның бер туган сеңлесе Анастасия Ивановна Цветаева Алабугага 1960 нчы елның октябрендә килә. Килүенең максаты, бер туган апасы, Укытучысы, шагыйрә Марина Цветаеваның каберен эзләп табу була. Һәм ул менә шушы Алабуга исемле кунакханәгә туктала. Биредә ул нибары бер атна яши. Анастасия Цветаева сеңлесе Марина каберен эзли башлый. Озак һәм катлаулы эзләүләрдән соң Петропавел зиратында, көньяк дивары янында хач урнаштырыла. Аннары Анастасия Ивановна тарафыннан күрсәтелгән нокта Татарстан Язучылар берлеге карары белән Марина Цветаеваның рәсми кабере дип атала. Ольга Трухачева әбисе хөрмәтенә мемориаль токта ачканнан соң Марина Цветаева каберенә чәчәкләр салды. Гадәт буенча биредә шагыйрәнең шигырьләре яңгырады. Ольга Трухачева яраткан әбисе турында балачак хатирәләре белән уртаклашты. Анастасия Цветаева 98 яшендә вафат була. Оныгының сүзләренә караганда, сорау алу вакытында аның әбисе дога урынына апасы Марина Цветаеваның шигырьләрен укый торган була. На самом деле это не просто волнительно, да, это просто бабушка, которая Бу бик дулкынландыргыч көн. Әбием мине үстергән кеше, биш яшемдә укырга, язарга, музыкага, инглиз теленә өйрәтә башлады. Холкы бик көчле иде әбиемнең, безне коры тәрбияләде ансы. Миңа исемне дә шул кушкан, безне эшкә өйрәтте. Мондый мемориаль такта әбиемнең 100 яшенә Мәскәүдә ачылды. Ике ел элек тагын берне улым да ачты һәм менә өченчесе Алабугада ачылды. Сезнең шәһәр әбиемне Марина Цветаеваның күләгәсеннән чыгарды, моның өчен бик зур рәхмәт сезгә. Гөлназ Гайни, Михаил Филатов атна яңалыклары.
Татарстанда гошер сәдакасын җыеп, аны мохтаҗларга тарату буенча эшләр башлана. Шул нисбәттән быелның егерме сигезенче сентябре Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте тарафыннан республикада гошер көне дип игълан ителә. Кампания кысаларында бакча уңышының бер өлешен мохтаҗлар файдасына районнардагы һәм шәһәрләрдәге үзәк мәчетләргә тапшырырга мөмкин. Мөселманнардан актив рәвештә җиләк-җимеш һәм яшелчәләр, бәрәңге, кәбестә, чөгендер, кишер, суган, алма, слива, шулай ук кышка әзерләнгән кайнатмалар кабул ителә. Узган елны республика халкының бу социаль акциядә гаять актив катнашуы нәтиҗәсендә барлыгы 600 тонна гошер җыелган һәм мохтаҗларга таратылган. Гошер, сәдаканың махсус төре, мөселман кешесе җыеп алган уңышының уннан берен мохтаҗларга бирә. Гошер сәдакасы түләүнең мәҗбүри булуы Сыер сүрәсенең 267 нче аятендә күрсәтелә. Ә менә Россия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин икенче дәрәҗә Ватан алдындагы хезмәтләре өчен орденына лаек булды. Россия Президенты Владимир Путин имзалаган документ тугызынчы сентябрьдә хокукый мәгълүмат рәсми интернет-порталында басылып чыкты. Җәмгыятьтә милләтара һәм Конфессияара тынычлык һәм татулыкны ныгытуга керткән саллы хезмәте өчен Гайнетдинов Равил Исмәгыйль улын бүләкләргә диелгән Президент Указында. Быел алма ишелеп бозда. Алма ашарга яратучылар быел бу байлыкка бик сөенгәндер. Ә бит алма ун даруны алыштыра. Алмада бик күп төрле витамин, пектин, тимер, калий, кальций, натрий, фосфор, йод матдәләре, аскорбин кислотасы бар. Бөерләр авыртканда алма файдалы. Алма холестеринны нормада тоту өчен кирәк, шуңа да көнгә ике-өч алма ашап кую бик файдалы. Йөткерүгә каршы, алма сулыш алу һәм йөрәк тибеше начарланганда файдалы. Пешерелгән алма коры ютәлдән дә давалый. Алманың киптерелгән яфракларын кайнаган суда ун-унбиш минут төнәтеп, грипп белән авырганда тавыш беткәндә файдаланырга була. Нерв системасын яхшырту өчен алмаларны юка итеп турагыз, кайнар су салыгыз һәм ике сәгать ябык савытта тотыгыз. Аны көн дәвамында эчәргә була. Артык авырлык, йөрәктәге җитешсезлекләр, начар йокы булганда алма көннәре атнага ике тапкыр үткәрегез. Көн дәвамында биш-җиде тапкырга бүлеп, Бер килодан алып ике килога кадәр алма ашагыз. Ә кан тамырлары киңәйгәндә, берничә ай дәвамында ашар алдыннан ике стакан җылы компот эчегез. Аны әзерләү дә авыр түгел. Чистартылмаган дүрт алманы бүлегез һәм литр, литр ярым суда унбиш минут кайнатыгыз, шикәрне үзегез теләгәнчә кушыгыз.